Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n yn saff yn iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, rydym yn ei barhau gyda'r datblygiad o llyfrgell ar gyfer cod ysgrifnwyd yn yr iaith PHP, sydd yn ddilyn yr safonau ar gyfer yr rhewllwr pecyn PHP cyfansodwr. Felly, i datblygu y llyfrgell sydd yn dirweddol yn sgript sydd yn rhedeg fel gorchymyn oddi wrth rhyw digwyddiad penodedig, oddi wrth yr gorchymyn ar gyfer y rheoliwr pecyn PHP cyfansoddwr. Mae angen i ni i datblygu y llyfrgell neu y cod tarddiad ar gyfer y llyfrgell fel llyfrgell defnyddiwyd i mewn rhyw eddyl neu taflun ar gyfer rhyw meddalwedd arall ac fan yma yr hyn yn, yn datblygu neu defnyddio y prif eddyl neu prif llyfrgell ar gyfer hyn sydd yn galw prawf un Ond mae'r hyn ddim ond serch prawfholi ar gyfer y llyfrgell yn ddirfeddwl ac yna'n defnyddio yr prawf ein i datblygu y llyfrgell sydd yn galw dechreuo'r ffeilau neu yn Saesneg start of files sydd yn ei lleoli fel un

enw fel y dosbarth ac hefyd gydag yr un rhwydliadaeth ar gyfer y dosbarth sydd yn dilyn yr arferiad yn y datblygiad o'r rhaglenni gwrthrych wynebiedig. Felly os ydyn yn agor yr ffael i'w olygu fe fel hyn, Ac felly ar y brig o'r fal, mae gyda ni rhestro pethau i'w wneud. Dim ond un doddiad ar y foment i creu yr fel ar gyfer yr newid llofnodiad. Felly, yn fy meddwl i, mae'r y cymwysiad ar gyfer y fel hwn yr un peth fel y cymwysiad imiwn yn yr rhanbarth cyflhawyd yn y pyniad fan yma. sydd yn llofnodi yr dodiadau neu eitemau wedi eu cwblhau ar gyfer yr llyfrgell neu cod dadiad hwn. Felly, os ydych chi'n eisiau i greu yr ffel ar gyfer yr llofnodiadau ar gyfer y niwydau yn yr cod dadiad, dwi'n meddwl mae'n dim ond angen i cystrawn ni trwy'r uh, fel codiadau fan yma ar gyfer y dosbarth i archwilio ar gyfer y rhanbarth hwn ac wedyn i all tynnu mas y rhanbarth hwn ac wedyn i'w ysgrifennu i mewn yn yr ffel yr trafnidiadau newidiau. Felly, ar gyfer hyn, Tuag at y waelod o'r ffeil, dw i'n wedi creu rhanbarth newydd ar gyfer yr amdrin a'r ffeil ar gyfer y llofnodiau de o'r newid de, oherwydd yr hyn yn alltynnu yr llofnodiau de o'r newidiau oddi wrth yr peniad sy'n wybwyd mas o'r ffeil cod taliad ar gyfer y dosbarth. Yn gyntaf mae angen i ni ar llinell 237 i wirio a ydy yr rhan cwtariad ar gyfer dosbarth yn bodoli, ac os nid ydy, i allwennu y neges gwallt fan hyn, sydd yn dweud, neu ellir dod i hyd, neu canfod yr fel ar gyfer y dosbarth, a talwg, creuwch y ffal yma ac mewn ysod Rhanbarth wedi ei thywybu mas yn dechrau gyda'r llinell stwnsh gwag le newid llofnodiad ac yn diweddu gyda'r llinell sydd yn cynnwys am leiaf deg aruthnod cyfartalu. Wedyn, yn yr amlesmig os yn amgen, ar y llinell 240 ydyn yn darllen a holcymwysiad o'r fel yma i mewn i'r ffwythiant i ffrwydro ac mae'r hyn yn ffrwydro neu holltir yr holl ffeliau i mewn i llinellau gyda'r yr arwyddnod y llinell newydd fel yr gwahanol o'r chresau ac wedyn rydyn yn dolenni trwy'r yr holl dillad fan yma, ond wedyn ar yr llinell 241 rydyn yn rhedeg ar ffythiant i drasio y llinell. Yn geri eraill i odynnu unrhyw arwyddnod gofod fel y tab neu y gwagle oddi wrth y llinell hon, fel ar y llinell 242 rydyn yn gallu

ei fod yn gyfartal i un, sef ei fod yn wir, ac wedi, os ydy yn wir, i cydadodi y llinell cyfredol union i'r amrywiolyn doler L newid llofnodiad llinell gyda'r yr arwthnod llinell newydd ar yr Derbyn. Ac wedyn arddangos 245. Os nad ydy'r yr newid llofnodiad yn cyfarthalu i'r llinell stwnsh gwagle newid log neu newid llofnodiad, wedyn os ydy ei yn cydgyffelybu gyda'r yr patrwm mynediadau rheolaidd o deg arthnod cyfartal,

Nawr, os yr hyn yn ychydig beth fel, fel yma, ac wedyn ar ochr dde, os ydyn yn rhedeg ar rhemyn cyfansoddwr pwynt far, gwagle, ac wedyn i redig yr sgript gwagle, ac wedyn yr enw'r o digwyddiad i redig y sgript, sef ar ôl cyflwr, gyrchymyn,

a'r Proffoliad ar Llinell 245 os ydy'r yr cydcyffelybiaeth o'r patrwm o deg cyfartalu nod yn cyflawni, yr hyn yn torri allan o'r dolyniad i darllen ar ffael. Felly, mae'r hyn yn ystyru os mae'r unrhyw llinell gyda'r deg cyfartalu nod yno fe,

yn cyflawni ar amrywiolyn doler bu newid llofnod yn wir wedyn i dorri allan o'r dylyniad. Felly nawr os ydych chi'n yn allu fel ac yn alredeg yr gorchymyn, nawr mae gyda ni y neges gwell arall sydd yn dweud ar cynnydd 250 gwerth nid rhywedig yn eu cyfarfywyd. Ac felly os rydyn yn, yn edrych ar y llinell 250, fan yma ar gyfer yr arnodau i cydododi, dwi'n yn defnyddio yr arnodau yn yr iaith JavaScript yn y trach na PHP, felly mae angen i fod fel hyn, llan atal nod, wedyn cyfartalu nod.

MD. Nawr rydyn ni'n gallu symud yr doddiad i creu yr ffael newid llofnodiad imiwn oddi wrth yr rhestr o bethau wneud i'r rhestr o bethau cyfahawyd fel hyn. Nawr dwi'n meddwl mae'r cod yn digon. Da i uwchlwytho i'r cadwrfa, ond cyn hynny, oherwydd rydyn yn dal yn yr eddyl ar gyfer ap neu wefan arall, sef prawf 1 yn hytrach na yr eddyl ar gyfer yr llyfrgell, sef dechreuo'r ffeiliau, mae angen i ni i ailsgrifio O'r cod, datblygwyd yn ôl union i'r eddyl neu taflun go iawn ar gyfer yr llyfrgell hon, sef dechreuo'r ffeiliau. Felly, ar y ochr chwyth, os ydyn ni'n yn gadael y ffael, ac wedyn, os ydyn ni'n yn alysgrifio yr ffael ar gyfer y cod taliad ar gyfer y dosbarth dechreuo'r ffeiliau, fan yma i'r pegell yn ei ethol ei hunain go iawn fel hyn. Mae'r yr arwythnod tilde dim ond talfyriad ar gyfer yr rhibr i'r pegell cartref y defnyddiwr, sef blaen slaes cartref blaen slaes 1, ac wedyn mae'r yr lleoliad o'r ethol ar gyfer yr llyfrgell

Y crystal, y pecyn, i'r cartrfa ar-lein, mae'n ein defnyddio hefyd i fod gyda ni, y ffeiliau cysylltiedig gyda'r yr eddyl, er enghraifft y ffeiliau ar gyfer y trwydded ac hefyd y darllenwch fi ac ati. Felly, fan yma, dwi'n yn rhyfedd a ydyn ni yn gallu defnyddio y swyddogaeth oddi wrth y llyfrgell hwn sef yr treulio'r ffeiliau, i greu yr ffeiliau hyn ar gyfer ei erthygl ei hun go iawn? Wel, cawn ni'n gweld. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n meddwl mae angen i ni i alysgrifio y llyfrgell fel pecyn dan yr isbegell Microsoft Tor fan yma, imiwn i'r

Mae angen i ni i amnewid yr ffael gosodedig, sef yr ffael cyfansoddio'r pwynt JSON fel hyn. Ac wedyn ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu cymharu fe gyda'r yr un yn yr eddw prawf 1 fel hyn. Felly ar ochr chwith yn yr ffeil ar gyfer yr llyfrgell yn ei edl go iawn, mae eisoes gyda ni yn yr gosodiad ar gyfer PSR 4 ac hefyd wedyn yr enw gofod INL 28, dechreuo'r ffeiliau, yr tegell o SREC. Felly, Dwi'n meddwl, does dim angen i ychwanegu y dodiad fan yma ar ochr dde, oherwydd mae'r hyn yn defnyddio yr un enw gofod yn gysylltu. Felly, nawr os rydyn ni'n yn edrych ar yr gosodiad ar gyfer y sgriptiau, mae'r er dosbarth a'r ffythiant oddi wrth y dosbarth yn cael ei ychydig ar yr digwyddiad ar ôl cyflwr gorchymyn, ond ar yr ethol go iawn ar ochr rhwydd, mae'r hyn yn ar ôl cychwynneddio gorchymyn, felly ar gyfer y rhesymau eisoes rhybuddwyd, sef oherwydd fe fydd y gorchymyn cychwyneiddio yn hollol gor-ysgrifennu y data union yn yr ffel gosodiedig, mae'n yn well i defnyddio y digwyddiad ar ôl y gorchymyn cyflwr yn adrach na chychwyneiddio fel hyn. Nawr, dwi'n meddwl mae hyn yn edrych yn digon, felly os ydyn ni'n yn achub y ffeil ac yn rhestru y gwisiad o'r briget, nawr, a fydd yr llyfrgell anrhedeg yn llwyddiannus ar ei hunain, wel, cawn ni'n gweld. Os ydyn ni'n ymuno'n fyny ar gorchymyn ar gyfer yr rhywlo pecyn PHP, cyfansodwr, pwynt, far, gwagle, rhedeg gysylltnod sgript, gwagle, ac wedyn y digwyddiad ar ôl cyflwr, gorchymyn, fel hyn, Wel, does dim unrhyw neges gwall. Nawr, os ydyn ni yn rhestru y gwylliad o'r pegell, a dyna ni, dyma'r er ffeiliau ychwanegol, sef ar gyfer yr cyd ymrodiad, ar gyfer y newid llofnodiad, ar gyfer y twyded, ac hefyd ar gyfer y darllenwch fi. ynglŷn â'r cortodiad, a ydy hyn yn dal yn anllygredwyd? Wel, os ydyn ni'n yn edrych arno fe, fel hyn, Mae'n edrych yn iawn. Felly os ydych chi'n nawr yn edrych ar yr darllenwch fi, oedd ddim yn nawr wedi ei creuwyd. Mae yn edrych yn iawn gyda'r er enwau cywir ar gyfer yn gyntaf y magnator ac hefyd yr enw o dosbarth. Beth am y drydedd? Mae'r er ffefrydaeth o'r blwyddyn yn y dull yn iawn. Beth am yr er

Mae'n yn, yn dric yn iawn hefyd. Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i daceso y gwybodaeth yn yr ffeiliau hyn, ac wedyn rydyn ni'n barod i uchlwythio yn gyntaf i GitHub ac wedyn i'r cadwrfa pecynnydd.org. neu y Saesneg packages neu packenydd.org. Nawr, dwi'n wedi ychwanegu yr destun disgrifiad ar y gyfer sydd yn dweud mae'r hyn yn offeryn syml sydd annerhedig ar ôl yr gorchymyn cyfansoddwr i gychwynyddio sydd yn creu yr ffeiliau hanfodol dechreuedig ar gyfer erthygl, sef yr cod tarddiad PHP ar gyfer yr dosbarth, yr ffel ar gyfer y darllenwch fi, yr ffel ar gyfer y trwydded, yr ffel ar gyfer y cyd ymroddiad, ac hefyd yr ffel ar gyfer y newid llofnodiad. Ac hefyd ar y llinell wyth mae'n dweud, mae'n hyn yn ei profolyd hyd at PHP 7, ond feddylai ein yn cydweithredadol gyda'r PHP 5.3 neu uchod. Ynglyn â'r weddill o'r ffael, mae'n yn edrych yn iawn. Felly nawr os ydyn ni'n yn rhybeddiwr i'r fel a gefyr yr trwydded, Mae'n ymdrych yn iawn. Nawr ynglyn â'r fel ar gyfer yr newid llofnodiad. Nawr dwi'n meddwl yr yn gallu gyda ni mas yr rhanbarth ar gyfer yr newidwyd ac hefyd ar gyfer y trisiwyd fel hyn. Ac dwi'n meddwl mae'r hyn nawr yn edrych yn iawn. Nawr, os ydych chi'n yn rhybeddio i'r fel ar gyfer yr cyd ymroddiad, ynglyn â'r datganiad, ynglyn â'r safon PSR2, mae'r er, Llythrennau PSR yn cynrychioli y geiriau yn Saesneg PHP Standard Recommendation neu argymhelliad safon PHP, felly os ydyn yn edrych ar yr manylion ynglyn â'r PSR 2, mae'r y safon hwn yn berthnasol i'r arddull o'r codio Ac wedyn os rŷn yn, yn edrych ar yr manylion ar gyfer y PSR 4, mae'r hwn yn berthnasol i'r safon o hunan llwythiad o llyfrgelloedd. Felly, nid ydy'r dau ohonynt yn gor larpio dros ei gilydd. Felly, os ydym mynd i Edrych am y manylion ar gyfer y PSR 2. Nawr mae'n yn dweud, ers 2019, y degfed o mis Awst, mae'r PSR 2 wedi ei nodwyd fel yn gymeradwyd, felly mae'r PSR 12 nawr yn ei argymhellwyd fel yr amgen. Felly, dyma'r yr ardill codio ar gyfer y PSR2, sef argymhelliad safon PHP. A dyma'r yr enghraifft o'r ardill. Nawr, os rydyn ni'n yn edrych ar yr PSR 12, dyma'r y bras olwg, a dyma'r yr enghraifft, Felly, ar gyfer y llinell 23 ar ochr chwith, dwi'n mynd i amnewid hyn yn ychydig, dwi'n mynd i dweud fe ddylai neu angenrhaid yr cordadad yn dilyn y safon PSR 2 neu PSR 20 fel hyn. Na, dwi'n gallu achub y ffeil, ac nawr dwi'n meddwl yr hyn yn barod i uwchwytho. Yn gyntaf, yn yr cadwrfa GitHub mae angen i

file neu pregell, fi'n yn gallu gwneud hyn nawr ar ochr chwith, felly yn yr pregell ar gyfer yr eddo, dwi'n yn gallu creu yr ffel gyda enw pwynt ec i ti, i ec n o r e, fel hyn, Ac wedyn, dwi'n yn gallu mymbynnu ar picell i anwybyddu, sef magnet tŵr, ac wedyn i achub y ffel. A dyna ni i gyd. A dyna'r y ffel fan yma. Nawr, ar y ochr dde, dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu clicio ar y botwm i creu ar cadwrfa, fel hyn. Felly nawr mae angen i ni i wthio i fyny yr eddyl i'r gadwrfar ar yr GitHub. Felly mae'r y dudalen wefan yn esbonio y rhybyddiad hwn. Gan daf mae angen i creu yr cadwrfa sydd wedi ei gwblhau. Wedyn mae angen i morwyo i'r llycell gyfredol ar gyfer yr eddwl lleol sydd fan yma ar ochr de a rydyn wedi ei gwblhau. Wedyn mae angen i gychwyneddu yr cyferiad dir lleol fel yr cadwrfa git trwy fynnu y gorchymyn git gwagle gair Saesneg init neu cychwneiddio, ac wedyn namen B, ac wedyn gair Saesneg main neu prif, fel hyn. Nawr, mae angen i ychwanegu yr ffeiliau a bigellau i mewn yn yr cadwrfa leol fel hyn. Git, gwagle, gair Saesneg ychwanegu, gwagle llawn atalnod. Nawr, mae'n angen i amrwymo y ffeiliau i gyd trwy defnyddio y gorchymyn git, gwagle, y Saesneg commit neu amrwymo, ac wedyn namin M, ac wedyn y disgrifiad er enghraifft gair Saesneg first commit, neu gyntaf ymrwymiad. Ac wedyn mae'n angen i dod y hyd o'r cyfeiriad URL ar gyfer yr cadwrfa GitHub angysbell. Felly ar gyfer hyn mae'n angen i ddethol y cyfeiriad URL ar gyfer yr cadwrfa imiwn yn yr wefan git ar gyfer y cadwfa ar gyfer yr ethol hwn. Fel hyn. Nawr mae angen i penodi yr cyferiad URL ar gyfer yr cadwfa'r GitHub angysbell fel hyn, sef git gwaglau, gar Saesnig Remote angos bell. Gael Saesneg add ychwanegu. Gael Saesneg origin. Cychwyn fan. Ac wedyn yr uh, cyfeiriad URL sydd angen i'w lido i mewn fel hyn. Ac wedyn, mae'n angen i ni i atodi

Ac wedyn dodiad. Ac wedyn mae angen i mewnbynnu yr enw defnyddiwr. Ac wedyn mae'n angen i mewnbynnu uh, cyfrin ar sydd nid yr un i lofnodi imiwn i GitHub ond yr un gynhadlwyd fel token bersonol Felly os ydyn ni'n yn mochleio i'r cyfrif ar gyfer uh, GitHub ac wedyn i dewis y gosodiadau neu ffurfiadau ac wedyn os ydyn ni'n ymochlio i lawr i'r ffurfweddau neu gosodiadau ar gyfer y datblygwr ac wedyn os ydyn nhw'n yn dewis y tocyn neu mynediad personol Dyma'r ble yr hyn yn gallu cynedlu tocyn newydd. Felly dwi'n wedi gwneud hyn o'r blaen, felly nawr mae angen i mi dim ond i lido i mewn y tocyn mynediad personol oedd cynhedlwyd o'r blaen, fel hyn. Felly os ydyn ni'n yn rhedeg ar y ochr dde a gorchymyn git ac wedyn yr dewisiad Saesnig push neu wthio ac wedyn namin namin Saesnig help neu cymorth. Felly os ydyn ni'n yn torchi i lawr i'r gwybodaeth anglin a'r namyn F ar gyfer y dewisiad, Saesnig push neu wthio, mae'r hyn yn gwneud yr gwthiad yn gorfodiedig. Felly nawr, os ydyn ni'n yn alwedig yr un gorchymyn o'r blaen, ond gyda'r yr dewisiad namyn F, a bydd hyn yn Gweithio. Wel, cawn ni'n gweld. Unwaith eto, mae angen i lido yr tocyn mynediad personol. A dyna ni. Mae'n ein edrych yn llwyddiannus. Nawr, os ydyn yn marcio unwaith eto, i'r un cadw'r fa fel o'r blaen, sef treio'r ffeiliau, ac wedyn i dewis i edrych ar y cod, a dyna ni. Nawr, y cam nesaf yw i dar ymostwng yr eddyl i mewn i'r cadw fa, y Saesnig packagist neu peckinydd.org. Ac nawr dwi'n yn clicio ar y tri bar ar yr cornel ar y brig de, ac wedyn dwi'n mynd i clicio ar y dewisiad i dar ymostong fan yma. Ac nawr, mae angen i mi i lidio mewn yr cyfeiriad URL ar gyfer y cadwfar ar GitHub. Unwaith eto, mae'n angen i ni i ddethol y cyfeiriad ar y bar cyfeiriad fan yma ac wedyn i dewis i elsgrifio ac wedyn i lido mewn ac wedyn i glicio ar y botwm i wirio a dyna ni Nawr mae angen i clicio ar y botwm i dar ymostwng A dyna ni, na'r anglin a'r neges yn yr adael gor o'r leowyd fan yma. Mae'n yn dweud mae'n angen i sefydlu yn fyny yr bach GitHub ar gyfer yr gair Saesnig packagist neu pecynnydd fel a caffo ei ddiweddaryd, pryd bynnag ydyn ni'n yn gwthio i'r GitHub. Felly, ar gyfer hyn, yn y cadwrfa ar gyfer yr eddyl, sef dechreuo'r ffeiliau, mae angen i ni i glicio ar yr tri dot ar y ochr dde fan yma, ac wedyn i dewis ffurfweddau neu gosodiadau. ac wedyn i dywys ar ochr chwith yr wefan bachau, neu fan yma, ac wedyn mae'n angen i ychwanegu y wefan fach fan yma, wedyn ar ochr dde os ydyn ni'n yn de clicio ar y cysylltiad ar gyfer y GitHub bach fan yma, felly ar gyfer yr URL, yr tali

sef yr un fan yma, ynglyn â'r pa un o'r digwyddiadau, dim ond y gwthiad yw digon, nawr rydyn ni'n gallu clicio ar y botwm i ychwanegu yr wefan fach. A dyna ni. Nawr, os ydyn ni'n dadebru y dudalen fan yma ar gyfer yr

A dyma'r yr ardal ar gyfer yr darllenwch fi sydd yn edrych yn iawn. Wedyn os yr hyn yn clicio ar yr newid llofnodiad fel hyn, mae'n yn edrych yn iawn. Beth am yr amroddiad neu cyd amroddiad? Mae'n yn edrych yn iawn hefyd. Beth am y trwydded? Mae'n yn edrych yn iawn hefyd. Felly, dyna ni i gyd. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darfangod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach, a hwyl!